Esa oye! So you are not even going to. My people, our beautiful sister Nollywood actress. Mhm. Uh, our finest, our beautiful sister. She don't come and say she no know Adam. Abi she know Adam. Abi she no know Adam. My people, now watch the video. Now about herself. Come look am whether wetin she do talk na true or wetin she no do na lie. First of all welcome to naija daughter TV if today na your first time of coming across naija do well to join this beautiful family yes I see this our actress Omotola Ah, oh no no, I want to la. Oh no no, I want to la. Eh, oh no no, I want to la. Eh. Our sister Omotola, she don't come aside. They interview her for one station. She say she she talk a lot of things, but the one when you really uh, drag my liver, I come and me one love talk good. First of all, she say she can do anything after the death of her father. She can do anything, whether prostitute, just to secure her younger brother.

She don dey America when I never carry this my clean clean leg enter America or Canada. Una go just put that lie for my head. How? Because people like us, na wetin people talk or wetin we see na we dey talk. We no be say na we dey break down account. No, na wetin we see for street na we dey deliberate on. Because when this lady come dey say she no know Adamu Oshomo like us, person no know Adamu Oshomo. He say he never even meet am one on one. Person no meet Adamu Oshomo. They never meet Adamu Oshomo. How could you guys just carry that rumor, just pin am and the thing just gone am like this? Kai! The thing gone am o. E the thing over goma, I no know whether na my ear abi my eye na im for be like that, the thing goma my people, I come shortalize when I see am say she say she no know Adamu Oshiomole, I say are you for real? Are you telling me the truth? Abi am I sleeping? Abi wake me up. Ahh! You no know Adamo Shomole for anywhere. My people, I come say make I bring am come for una table. She narrate how she take lost her dad, how she be daddy pelt, how she take travel to where she travel go, whether na Mad- Madiguli abi I no know, I no remember where they talk the state. He say later they come say make they come carry her, come put her for inside flight. As she reach house, she see say sad place, sad things dey happen for their house. Who can, who can be say he don die? Who, who, who be that person when he die? She come dey ask herself. Behold, the brother come outside. Behold, she see her mama. How you just know say na im dad? Oh, daddy pet. Ah, e dey pay oh. Who be daddy pet? E dey pay. Ah, daddy pet. Hmm. He say she freeze. He say from there, nothing dey shake am again. Nothing dey sugar cane am again. She say she strong like say nothing go ever fit move her. Are you the one when you want when you want move her? You say get behind me, you. Say you no dey fear nobody. He say he don meet president one on one. He say I no dey fear you. Eh! Eh! You no dey fear eh? E good my beautiful sister, it's good to get that kind mind for sometimes. For some places, e good to get that kind mind. But some, as you stand for your family, say, I stand for my brother, I stand for my, say, she said she even young. When she go sit down like this, cross her leg, her dad will say, make you cross, you say, can, do you know you can Eh? She go say, yeah, dad. Hey, daddy thirty. Oh yo yo, daddy. 30. Now so she talks, my beautiful people. You know that this my channel, I know they too they put on. If you want to just put on hash hash hash. You want to still say now just play. I still put on play because uh, nothing they this world now one life now we got. No be every time we dey froze. No be every time we dey shout like. Eh? At least sometimes we still make a joke. Use somebody reaction video to make a joke. Huh? It good. Wetin she really talk, she say she no know Adam Oshomole but she be say she go do anything to make her family, mostly her brother to dey well, dem no take her brother away from dem. Glory be to God, they, she's okay, she don marry, she's living well, look at the way she look beautiful, ah, no, she, she really fine, eh, she really fine, eh, eh, eh, eh, na, get am for front and back, ah, no, you no get am for front, na only back, talk, eh, eh, na.

Ha! Congratulations Mercy Johnson for your husband win, for your husband milestone. Congratulations. You deserve it. Ah, you deserve it for our land. Ah, why not? You, de you over deserve it. Over. You deserve it. Okay? You des una deserve am. Because they speak our language. Me, I don dey France for many years. I no sabi you. Hmm. The language dey hard. And you come dey speak Esan. Hey, me, I no even sabi speak the Esan. And people, I go leave una. Congratulations, Mercy Johnson and Mercy Johnson husband, Odion Okoye, Mercy Johnson. Okoye, I congratulate you na yes dem win be like senate yes senate abi senate abi senate na her husband win yeah yeah yeah our Asian people our Asian people na do well una vote for Odion Okoye na do well congratulations to your family yes o yes o yes o yes o yes sir yes sir yes sir I mean I celebrate am eh

Na so I dey do my own. I will laugh, sometimes I will sharp, I will shout, I will do. Sometimes I'll still put on. You know, nothing dey this world. We have one life. Mercy Johnson, congratulations. Yes, Mercy Johnson husband just win for APC. Yes, be like saying APC na party B. They just win. They win Senate. They, they go. They want rule. They, they go. They want rule. Yes, for Eastern land. I like Mercy Johnson for one thing. As she come outside now, come appreciate his audience and his follower. Also, our if I if I don't mention my sister, eh? Wetin I get now, eh? Our sister, our Nollywood also, eh? Our Nollywood Regina Daniel. Hmm. Regi Regi o, Regi o, Regi Regi no, Regi o, Regina husband still win. Eh. I believe say your husband don release all those people wey Turkish for inside prison before he win am. o. If you no release am, the village people dey still vote for am. Hmm. Congratulations, Regina. Husband Ned Nwoko Daddy I salute o congratulations to you sir congratulations to eh, Regina Daniel congratulations to everybody as una get to that post please make una do well I tell una see the the verse when Nigeria verse the next one e go hot pass like this the next one if na not say if person no respect himself that respect person dey when people dey give dem collect am na im Nigeria do now dis election so make una respect una sef make una do the work wetin dey carry una dey go dat office as una reach there make una for comot eye for all those um wardrope al um allowance make una do the normal thing make una no dey use una money take dey impress um oppress people take dey use una money take dey bring person down no no be dat one we dey vote una put we vote una to do well for our country Nigeria my people make una congratulate me Regina Daniel and Mercy Johnson yes two of them their husband win e be like say the other one na PDP Regina Daniel the other one na APC